Фәкки Урнаш Корбикшик авылында туып үскән инде ул. Әтисе Мөхәммәт Закир Хаким улы имам хәзрәт булган. Әтисе, әтисе дә, бабасы да, бабасының әтисе дә имам хәзрәтләр булганнар безнең авылда. Безнең Корбикшик авылы 1647 нче ел нигезләнгән. Служили татарлар нигезләгән авылны. Егермелек ир заты билгеләнгән. Шулар арасында Бурнашка кагылышлы кеше дә килгән булган. Астыннан китапка кертмәдем, билгеле. Ничек дип әйтәм, шушы еллардан бирле фамилия белән дигән сакланган микән дигән фикерләр дә бар инде булмаса. Фәтки Бурнаш белән безнең авыл язучысы, драматургы Көнлек Ибраһимов да ул инде. Мин үзем язучы буларак Казахстандан Бер уңайдан авыл тарихын язган язу уңаенда инде архив материаллары белән дә танышырга туры килде һәм аның әнисе ягыннан да, әтисе ягыннан да бабаларын Фәтхи Буннашка 6-7 буын була инде, безнең заманга килгәнчтән 11 буынга кадәр эзләп таптым мин аларны. Әти Гурнаш үзенең яшәеш диварында Мөхәммәдрә мәдрәсәсендә укыган. Шунда үзенең энесе белән укыган Вафа Гурнаш белән. Аннан соң инде менә Тукайга карата күрәсең митинг үткәрә ул мәдрәсәдә. Шуннан соң аны мәдрәсәдән куалар да инде. Он учительский учительский семинар дип атау, бетереп инде үзлегеннән өйрәнеп бетереп укытучы таныклыга бар һәм укытып та йөри. Моннан сугыш революция башлана бит инде, революция революция башланмастан инде Фәтхи Бурнашны Армиягә алалар. Әнисен дә алалар, Фатимасын да армиягә алалар. Шуннан укытучы булгачтан ул азат ителә хәрби хезмәттән. Һәм Симбирск губерниясендә газета чыгара башлый. Таң дигән газета чыгара инде анда. Аннан соң аны чакырып алалар Казанга, Кызыл Татарстан газетасының баш мөхәррире итеп. Менә Кремлевск урамында аларның редакциясе була инде, шунда тора ул, шунда эшли. Монда Чаян газет журналында нигезли ул шул вакытта инде аны исемен дә үзе уйлап чыгара, Чаян дигән исемне исемен уйлап чыгара. Шулай иттереп ул бик киң колачлы итеп Казанга кайткан саен инде шли поэмалар яза, бик күп кенә шул яшьлек чорында инде сәяси материаллар исеме, драма драма әсәрләре Көн саен дип әйтерлек инде сәхнә дә баралар. Көн тә ул вакытта бит әле сәхнә әсәрләр язып чыксаң күп булмый. Бармак белән генә санарлык. Аның Таһир белән Зөһрә дигән драма әсәре инде теге иң теге төгәл эшләнгән әсәр дип санала татар әдәбиятында. Шулай иттереп менә Фәтхи Бурнаш үзенең хезмәте белән киң колачлы эшләп атканда, аны эзәрлекли башлыйлар. Эзәрлекли башлар, халык арасында инде сүз тарала, мурза малае, фәлән тегән дип, теге собрание булсынмы, ни булсынмы, аңа юк-табар сүзләр әйтеп, аны мыскыл итергән булалар үз алдына. Шуннан инде ул аны ярдәм итә ул менә кемнәрне репрессировать иткәннәр шуларның семьяларына акча белән ни белән матди ярдәм күрсәтә шуннан соң аңа жалоба язып инде аны кулга алалар кулга алгач та инде аны репрессия ул менә куйбышев өлкәсендәге нидә лагерьда ун елга хөкем ителгән була, аннан соң лагерьда аны яңадан суд итеп, расстрел 42 елына атып үтерәләр. Ул шул җен эзәрлеклегә карамасан да шул вакытта инде татар театрының директоры булып та эшләп ала. Татка нигездатта да эшли, яшьләр белән күп эшли ул, яшьләргә ярдәм итә, китапларын чыгара, яшьләрнең теге яшь барлы башлар дигән китаплар чыккан күп менә безнең заманда. Ул да шундый китаплар чыгара торган була. Шулай иттереп, аннан соң менә сугыш вакытында инде безнең авыл халкы белән бәйләнештә торган, авылга кайта торган булганнар, үзенең дуслары белән инде безнең Каенсар дигән авыл, урман бар, шунда төшеп алар ял итә торган булалар. Елга буйларында, ниләрдә болай җерегәннәр инде. Шулай иттереп, безнең менә Фәки Бурнашин нең нәселе инде аның, Шыбырдан, әнисе Шыбырданнан, Мурза Мурза кызы, әтисе кенәзләр токымына барып тоташа. Вәлит Кәзирәт. Безнең авылда Вәлит Кәзирәтне тән беләләр иде инде менә аларның шәҗәрәсен. Аннан соң менә Бувада сакланып калган була Тәртип урнашына абыйсының нәселләрендә анда киңрәк шәҗәрә сакланган була. Аид дигән кеше бар иде аннан да. Вот Аид, аннан соң тагын ике кеше язылган иде, эстәрәк. Аларның кайда икәннәре билгеле түгел иде. Язылып куйган инде шушы бабайлар бар ди, язылган иде. Аннан соң мин архивларда Аидын эзләп таптым һәм Аидның әтисе Баймөхәммәт. Шулай иттереп, әле теге истә язылган ике кешене Минең информацияләр бар инде, әле таташтырып куймаган дип әйтәсе килә, әле эзләнеп дәвам итә юнәлештә.